नाथ झा विदित ठीक छै एहि कवितामे कवि कहऽ चाहै छथिन ध्यान रखबै जे ई कविता देशक मातृभूमिक वंदना थिक ककर देशके हमर मातृभूमिके वंदना थिक यही क्रममे मिथिलाक सांस्कृतिक इतिहासके प्रेरणाके रूपमे राखल गेल अछि हमर देशके संस्कृति केहन छै रे आँखि मिलमिलाइ हौ की बेसी खुश वाला भी सब है आ जे ओकर दोस्त सब छै से बुझै छी जे ओकरे खाली कहै हमरा नहि कहै है बुझलिए गिरगिटिया नाच रहल छोरो बौआ हाँ। मिथिलाक अतीत प्रेरणादायक अछि मिथिलाक अतीत माने की बीतल काल मिथिलाके जे बीतल समय जे छै इतिहास जे छै बहुत ही प्रेरणादायक छै वेदक मन्त्र स्मृति पुराण सीता सन बेटी भारत सन कुलवधु भारती सन कुलवधु विद्यापति सदृश कवि रामायण सन ग्रंथक रचनाकार कवि चंद्र सब प्रेरक बनि कऽ मार्गदर्शन लेल उपलब्ध अछि माने एहिठामन जे जेना छै मिथिलाञ्चलमे सी- सीताजी नहि जनकपुर विद्यापति कवि विश्वी रामायण सनके ग्रंथके रचनाकार कवि चंद्र जे मैथिलीमे लिखने छथिन ई सब त्याग बलिदान आ कर्मठताक संदेश दै छै ई सब गोटे जे हमर मिथिलाके शोभा बढ़ाबै छै आओर एकर ब- हिनकर बलिदान हिनकर त्याग एहि एहि बातके संदेश छै जे कतेक कर्मठ छलाह ई कविता जन्मभूमिक गुण गौरवक स्मरण द्वार द्वारा आजुक लोकके प्रेरित करबाक प्रयास करैत छै ई कवितामे हम की जानबै कि हमर धर जन्मभूमि जे छै ओकर की गुण छै ओकर गाथा की छै ओकर अतीत की छलै हम कियाके गुणगान करियै एहिके विषयमे हम पढ़बै हित हित बलिदान होयबासँ हित हित बलिदान होयबासँ समुज्ज्वल कर्म की अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर बलिदान देनाइ शुरू कऽ दै ओहिसँ उज्ज्वल कोनो काम नहि मातृभूमिके वन्दनासँ श्रेष्ठ पावन धर्म की नहि करू छठि नहि करू दीपावली नहि करू दुर्गा पूजा ओ सब पावन पावन एकमात्र छै लेकिन अपन देशके अपना मिट्टीके वन्दना करै छी अपन धरतीके वन्दना करै छी एहिसँ बड़का पावन कोनो नहि छैक जाहि धरती पर जनक केर जाहि धरती पर जनक केर दीप्त ज्ञान विवेक जनक माने जनक राजा सीताजी के पिताजी हाँ ओ एकदम ज्ञानी छलखिन हाँ याज्ञवल्लक अमित तेजक याज्ञवल्लक ई व्यक्तियो छलखिन विद्वान हुनकर तेज के कारण हुनकर जे तेज छलखिन अमित माने असीम अमित माने असीम

जाहि ठमनके पानि याद करयवला रहल होय जेना गंगा यमुना नहि रहू कतऽ गेलै बहि जेबै गंगा कोसी वायु के सिहकी ऋचा में वायु माने हवा आ ऋचा माने माने हवा एहन बहै छै जेना संस्कृतमे मंत्रोच्चारण करै छै ताहि हिसाबसँ हवामे मंत्र सब घूमै छै घर आङ्गनमे बहल हो ओ हवा जे छै घर आङ्गनमे बहल बहै छै ओ वेदके मन्त्रके जे उच्चारण छै शब्द जे उच्चारण करै छै ओ जे ध्वनि जे बाहर जाइ छै ओ जे वायुमण्डलमे मिलै छै ओ वायुमण्डलके हवा जे छै हमरा घर आङ्गन सबमे फैलै छै हमर मिथिलाञ्चल एहन छै हमर मिथिलाके ई गाथा छै हमर मिथिलाके ई अतीत छै ताहि भूमिक अर्चना सँ ताहि भूमिक भूमि माने धरती अर्चना माने पूजा पाठ अर्चना सँ श्रेष्ठ दोसर धर्म की भू- भूमि के पूजा सँ कोनो दोसर पूजा नहि कोनो दोसर धर्म नहि अछि अयाचिक द्विव आसन सँ विमल मृग चर्म की अछि अयाचिक अरे छै अयाची अयाची बजै नहि छी ने अयाची नहि जनै छी चलू एगो व्यक्तिके नाम रहै अछि अयाची कि दुइभ आसनसँ विमल मृग चर्म की विमल मतलब स्वर मृग हरिणके छाल हरिणके छाल खेत में उपजल जतः श्री श्री माने धान श्री माने धान जकरा अन्न कहै छी स्वयं धी बन जान की धी माने बेटी धी माने बेटी धी जम के के आयल छै तऽ हमर धी जम आयल छै धी घी नहि रहो घी धी माने बेटी नहि कहै छियै जे के आयल छै तऽ धी जमाय आयल छै नहि माने धी माने बेटी आओर जमाय माने जमाय

जकर कोनो रूप नहि छै कंठमे कोकिल बसल हो कंठमे मतलब की कंठमे कोकिलके माने कोयल जाके घुसि गेलै नहि मतलब अते सुन्दर मधुर संगीत मुँहसँ निकलै छै जे अइए अइए सरस्वतीके वास छै जाहि भूमिक सेव कविसँ विद्यापति शिव धर्मके बहुत छलखिन हँ ने तऽ जाहि भूमिपर शैव शैव कविसँ गेल रामायण रचल हो जाहिपर शिवके स्तुति भेल होय जाहि धरतीपर रामायणके रचना कयल गेल होय ताहि भूमिक चित्रसँ बढ़ि आर दोसर यन्त्र की आर दोसर कोन छै यन्त्र एहिसँ बड़का चित्र कतय मिलत रामायण घोषणा भऽ गेल विद्यापति जी छथिन एतऽ शिवजीके स्तुति भऽ रहल छै जानकी माता एतऽ छथि याज्ञवल्लक छथिन एतऽ अयाची छथिन एतऽ माँ भारती छथिन एतऽ एतेक गोटे रहलाके बावजूद भी एहिसँ बेसी हमरा की चाही साधनामे भूमिसँ बैर साधन केर मंत्र की आओर साधनामे भूमिसँ बैर भूमिके साधना माने कि भूमिपर खेती कऽ कऽ जे जे काज हम करै छी खेती कऽ कऽ अन्न उपजबै छी एहिसँ बढ़ि कऽ कोनो काज नहि छै एहिसँ बढ़ि कऽ कोनो मन्त्र नहि छै जाहि भूमिक भैरवि केर जाहि भूमिक भैरवि केर कर सुशोभित खग खङ्ग हो शिव जकर चाकर स्वयं हो भूमि सरिपहु स्वर्ग हो मोक्षमे स्मृति अतीतक बाल बोधक ठोर पर हो ताय भूमिक चरण भावी कीने प्रगति छोर पर हो खड़ग माने होइ छै तरुआर भैरवी माने होइ छै भयानक रूप वाली देवी तऽ कहै छै कि जाय भूमिक भैरवी जय पर जय धरती पर भयानक रूप वाली देवी केर कर सुशोभित खड़ंग हो ओ त्रिशूलसँ दुर्गा माताके चर्चा भऽ रहल छै ओ ओ रूप विकराल रूप होइ धरती पर शिव जकर चाकर स्वयं हो विद्या शिव जे है विद्यापतिके की चाकरी करथिन नौकरी करथिन ओहि धरती पर भूमि सरिपहु स्वर्ग हो ओ भूमि तऽ सौंसे स्वर्ग छै मोक्षमे स्मृति अतीतक एहि धरती पर अयलाके बाद हमरा मिथिलाञ्चलमे अयलाके बाद मोक्षके अनुभूति होइ छै बाल बोधक ठोर पर बच्चा बच्चा जे छै ई स्तुति जे शिवके स्तुति छै से गबै छै ताहि भूमि चरण भावी भावी किए नहि प्रगति ठोर पर ताहि भू ताहि भूमिके बच्चा सब किए नहि प्रगति करतै मातृभूमिके माटिसँ मातृभूमिक माटिसँ बड़ि श्रेष्ठ आ दुलार की माटिके भूमिके धरतीके पूजा केलाके मतलब भेलै कि अगरबत्ती नहि देखाउ किताबके पूजाके माने की भेलै खूब अगरबत्ती देखाउ तब जतेक पढ़बै ओतेक पूजा भऽ गेलै वएह छै पूजा मिट्टीके पूजा करऽके माने भेलै जे अन्न उपजाउ जतेक ओहिमे जोतबै कोड़बै ओतेक प्रकारके अन्न उपजतै कह- कभी कहै छै मातृभूमि के माटि से बड़ी श्रेष्ठ आ दुलार की एहि से बेसी दुलार की छै कि माटी के माटी के जोते छी कोड़े छी अन्न उपजबै छी ताहि से बेसी दुलार की होइ छै घास सबके हटबै छी नहि कमोट करै छी तऽ या मिट्टी के सुरक्षे ने भेलै जन्मभूमि निमित्त शीर्षक दान से लघु आर की जन्मभूमि पर अगर शीश काटऽके नौबत अबै अगर शीश काटि कऽ दऽ दियै तऽ एहिसँ बड़का कोनो दान नहि छै ककरा लेल जन्मभूमिके लेल ई जते भी बात पढ़लियै सब छै जन्मभूमि मातृभूमि देश राष्ट्रके लेल छै धन्यवाद बच्चा सब अहाँके इहो चैप्टर खतम भऽ गेल